Collision Theory خاڵی یەکەمی کە خاڵێکی جوانە دەڵێ In order for reactions to occur لۆ ئەوەی هەر ڕیەکشنێک ڕووبدا the, the reactant particles must collide دەبێت ڕیەکتانتەکان کۆلایت بکەن واتە ئەگەر ڕیەکشنێک ڕوودا یەکەم جا دەبێت پارتیکلەکان لێک بدرێن کۆلایت کەن پێکەوە ئەگەر کۆلایت نەکەن هیچ احتیمالاتێک بۆ ڕوودانی ڕیەکشن نییە لێە خاڵی یەکەممان ئەوەیە کە ڕێکتان تەک پارتیکلەکان دەبێت پێکەوە کۆلایت بن ئەو کات ئەگەری ڕوودانی کارلێک زۆر دەبی

نۆتەچکەمان هەیە لە خوارێ، بۆ نونە ئەگەر ئەو قەڵەمەی کە لە بەردەستمانە بۆندەک بێ، شکانی ئەو بۆندەی پێویستی بە وزەیە. پێویستی بە وزەیە واتە وزەی تەیک دەکا، ئین دەکا، دەبێتە ئیندۆثێرمیک. لۆیە شکانی بۆند، Breaking Bond، چیە؟ ئیندۆثێرمیکە. ئەگەر Breaking Bond ئیندۆثێرمیک بێ کەواتە Forming Bond دەبێتە ئێکزۆثێرمیک. لۆیە ئەو دوو نۆتەی لە فکر مەکە. بۆ نەسەیرەوە پسیارێکە. From which of the following energy releases؟ ئینێرجی ڕیلیز واتە ئێگزۆثێرمیک ئینێرجی دەڕوا ئێ ئەگەر ئێگزۆ بێ فۆرمینگ بۆند وەڵامە چی ڕاستە پرسیارەکەی سەرەوە وات هاپنس فرۆم ئەکتیڤێتد کۆمپلێکس لە ئەکتیڤێتد کۆمپلێکس چ ڕوو دەدا بۆند فۆرم بەڵێ بۆند دروست دەبێ بۆند برێک بەڵێ بۆندی ژەشکێ سم بۆنس برێک وایل سم ئەدر بۆنس فۆرم تەواوە دەکرێت بۆند بشکێت و دروستبی لە هەمان کات

لە ڕیەکتانت هەتا ئەکتیڤەیتد کۆمپلێکس ئەمە ئی ئەی مان هەیە چمان هەیە ئی ئەی مان هەیە تۆزێک بچوک نوسراوە بەڵام دیقەتی لێ بدە لە ڕیەکتانت لۆ ئەکتیڤەیت کۆمپلێکس ئی ئەی مان هەیە لە پرۆداکت لۆ ئەکتیڤەیت کۆمپلێکس ئی ئەی پڕایم مان هەیە لە ئیندۆثێرمیکیش بە هەمان شێوە لە ڕیەکتانت لۆ ئەکتیڤەیت کۆمپلێکس ئی ئەی مان هەیە لە Product Low Activate Complex ی ئەی پڕایم مان هەیە کە سەیری دەکەی دەکرێ هەندێک بەراوردکاری لە ئیمتحانی بێتەوە و زۆر زۆریش مهیمە و پێشتریش هاتوتەوە بۆ نمونە ئەگەر لێت بپرسێ Activation Energy Forward ی Exo یان Indo گەورەترە بۆنە سەیرکە EA Exo یان EA Indo گەورەترە تەبعەن EA Indo گەورەترە. ئەدی ئەگەر دەربارەی ئی ئەی پڕایم بێ ئەوکات دەڵێی ئی ئەی پڕایمی ئێکزۆ گەورەترە لە ئی ئەی پڕایمی ئیندۆ ئەدی گەر هاتوو هەر لەناو ئێکزۆی بەراوردی کرد بۆ نە لەناو ئێکزۆثێرمیک ئی ئەی گەورەترە لە ئی ئەی پڕایم تەبان ئی ئەی بچووکترە لە ئی ئەی پڕایم لە ئیندۆثێرمیک ئی ئەی گەورەترە لە ئی ئەی پڕایم ئەو بەراوردکاریانە بە جوانی بزانە وە فەرق چیە لە بەینی دوبارەی دەکەمەوە ئی ئەی ئێگزۆ و ئی ئەی ئیندۆ دەڵێی مامۆستا؟ ئی ئەی ئیندۆ ئیز گرەیتەر دان ئی ئەی ئێگزۆ ها سەیرکە ئەوە ئی ئەی ئیندۆیە چەند گەورەترە لە ئی ئەی ئێگزۆ ئەدی فەرقەکە چەندە چەند گەورەترتە چەند گەورەترە بای دە ڤالیو ئۆف دەڵتا ئێچ بە قەدەر دەڵتا ئێچ. و هەروەها دەتوانین بڵێین ئی ئەی پرایمی ئێکزۆ گەورەترە لە ئی ئەی پرایمی ئیندۆ بای ذە ڤالیو ئۆف دەڵتا ئێچ. ئەوانەی کە باسم کرد بە وردی و بە جوانی دانیشە و لەبەری کەو تێیبگە و بیزانە زۆر زۆر مهیمە ئەگەری هاتنەوەی پرسیاری دایمەن هەیە لە دوای زانینی ئەکتیڤێشن ئینێرجی ئەمە شەش یاسامان هەیە کە ئیشمان پێ دەبیتەوە

Product Energy باشە ئەو شەش یاسایە بە جوانی لەبەرکە زۆر ئیشمان پێ دەبیتەوە ئێساش پرسیاری لە هەل دەکەین خاڵی دوم بە سادەیی دەخوێنینەوە ئەگەر هاتوو لە پرسیاری دڵتا ئیدرا بۆت و بەڵام منشنی نەکرد بۆ ئەو دڵتائیەت فۆروەردە یان ڕیڤێرسە ئەوە بزانە دڵتائیەکەت فۆروەردە ئەو دوو پرسیارەی ئەگە جواب دەینەوە دەڵێ دڵتائی فۆروەردیز نێگەتیڤ دەڵتا ئی فۆروەرد ئەها ئی ئەی ماینەس یەی پرایمە نێگەتیڤە ئەگەر دەڵتا ئی فۆروەرد بدۆزمەوە نێگەتیڤ بێ یانی دەبێ ئی ئەی پرایمم چ بێ لەگەڵ ئی ئەی بیگەر سمۆڵر یان ئیکۆڵ بێ تەبان دەڵتا ئی فۆروەرد یەکسانە بە ئی ئەی ماینەس یەی پرایم مادەم یەی پرایم نێگەتیڤە و دەڵتا ئی فۆروەردەکەش هەر نێگەتیڤەکەی وەرگرتەوە کەواتە دیارە ئی ئەی پرایمەکە گەورەترە لە ئی ئەی لۆیە وەڵامی یەکەم ئەیە. پرسیاری دووەم دەڵێ ئیف فۆروەرد ئەکتیڤەیشن ئینێرجی، فۆروەرد ئەکتیڤەیشن ئینێرجی واتا ئی ئەی، ئیز سمۆڵەر دان باکوەرد ئەکتیڤەیشن ئینێرجی، باکوەرد ئەکتیڤەیشن ئینێرجی واتا ئی ئەی پڕایم، دەڵێ ئی ئەی بچووکترە لە ئی ئەی پڕایم، ئەگەر ئی ئەی بچووکتر بێ لە ئی ئەی پڕایم ئەو ڕیاکشنەم ئێکزۆثێرمیکە. لەو جۆرە پرسیارانە دێتەوە زۆر زۆر ئاگادار وریا بە. دواتر هەندێک پرسیاری کالکولیشنمان هەیە پرسیارە کالکولیشنەکان زۆر ئاسانە بۆ نەسەیری ئەو گرافەی دەکەی باشە دەڵێ بەپێی ئەو گرافەی جوابی و پرسیارانە بدەوە تەبان لەو گرافەی دایمەن ئێرە ڕیەکتانتە ئێرە پرۆداکتە ئاخیر خاڵی بەرزیش ئەکتیڤیتد کۆمپلکسە پرسیاری یەکەم دەڵێ which of the following is energy of reactant energy of reactant سفرە وڵامەکە بیە which of the following is energy of product energy product negative 150

دوو سەد و پەنجا، لۆیە وەڵامەکە دی هەڵدەبژێری. پرسیارێکیشم هەیە لێرە دەڵێ which of following is energy of forward reaction نەیگوتیە ئاکتیڤەیشن ئینێرجی هەتا ئەتوو بێی باسی ئی ئەی و ئیەی پرایم بکەی گوتیتی ئینێرجی ئۆف فۆروەرد ڕیاکشن یعنی دەڵتا ئی فۆروەرد ئێ یاسای دەڵتا ئی فۆروەرد دوو قلم هەبوو کامەی بەکاردێنی ئاساییە بەڵام لەبۆی پرۆداکت و ڕیەکتانت هەیە ئەویان بەکاربێنە ئاسانترە دڵتائی فۆروەرد واتە یەکسان بوو بە چی؟ پرۆداکت ماینەس ریاکتانت پرۆداکتەکەم نێگەتیڤ سەد و پەنجا یە ریاکتانتەکەم سفرە کەواتە نێگەتیڤ سەد و پەنجا دەردێتەوە لۆیە لەو پرسیارانە زۆر زۆر مهیمە بزانی و بە تەواتی حەلیان کەی ئەو پرسیارە هەر بۆ خۆت چاوەچوو لێ بکە پرسیارێکی جوان و ئاساییە دەسمە لاپەڕی داهاتوو لە لاپەڕی داهاتوو کۆمەڵە پرسیارێکمەیە کە پرسیاری زۆر جوان ئەو چوار پرسیارە حەلکەین بە تەواوەتی لەو بابەتەی دەگەی بۆ نە پرسیاری یەکەممان هەیە لێرە

پرۆداکتەکەی دەنووسمەوە دەڵتا ئی فۆروەردم نیە دێم دەڵتا ئی فۆروەرد دەدۆزمەوە دەڵتا ئی فۆروەرد یەکسانە بە ئی ئەی ماینەس یەی پڕایم هەشتا ماینەس پەنجا سی سیەکەی لێرە دادەنێمەوە ئەو پرۆداکتە یەکسانە بە سی لە جێی خۆی ڕێک بیستەکە دەستە لای ئەو بەر نێگەتیڤ ئە پۆزەتیڤە دەبیتە نێگەتیڤ واتە ئەوهای لێ دێت سی ماینەس بیست دەبێتە دە پرۆداکتەکەم دەیە یان ئەو پرسیارم هەیە دەڵێ ئینۆ ڕیەکشن لە ڕیەکشنێک دەڵتا ئی ڕیڤەرز نێگەتیڤ سی ئی ئەی پڕایم بیست کالکولەیت ئی ئەی ئێ یاسای ئی ئەی بنووسە یان یاسای دەڵتا ئی ڕیڤەرس بنووسە کە باشترە و ئاسانترە دەڵتا ئی ڕیڤەرس یەکزانە بە ئی ئەی پڕایم ماینەس ئی ئەی پرسیارەکە چی دەوێ ئی ئەی دەوێ ئی ئەی دەڵتا ئی ڕیڤەرسە کە درایتە تو نێگەتیڤ سیە باشە ئی ئەیەکە بیستە کاتەکە ئەو تەحویلاتێ بۆ دەکەی بە ئاسانی دەتوانین بیدۆزیەوە بۆ نەبا تەحویلاتەکەی بۆ کوێن بە شێوەکی ئاسانتر تێبگەی دڵتا ئی ڕیڤرسمان هەیە یەکسانە بە ئی ئەی پڕایم ماینەس ئی ئەی ئێ پرسیارەکەی من ئی ئەی دەوێ لۆیە ئی ئەی دەبەمە ئەو بەری نێگەتیڤە دەبێتە پۆزەتیڤ یەکسانە بە ئی ئەی پڕایم لە شوێنی خۆی دەڵتا ئی ڕیڤەرسیش دەبەمە ئەو بەری دەبێتە نێگەتیڤ ئی ئەی پڕایمەکەم هەیە بیستە ماینەس دەڵتا ئی ڕیڤەرسەکەم نێگەتیڤ سی طبعا هەردووچیان پێکەوە دەکاتە پۆنجە باشە ئەو لۆی تێبگەن لەو پرسیارانە کە ئەو تەحویلاتە چۆن کرایە

پسیار چی دەوێ؟ ئەو وزەیە دەوێ لەوەی ئیندۆثەرمیک ریەکشن ڕووبدا. ئەو وزەیە چیە لەوەی ئیندۆثەرمیک ریەکشن ڕووبدا؟ تەبان ئێ ئی پرایمە. واتە ئەو پسیارە ئێ ئی پرایمی دەوێ. ئێ ئی ئەی پرایم زۆر ئاسانە یەکسانە بە ئەکتیڤەیتد کۆمپلێکس ماینەس پرۆداکت. ئەکتیڤەیت کۆمپلێکسەکەم سەتە، پرۆداکتەکەم نێگەتیڤ سەد و پەنجا یە. هەردووکی کە لێک دەردەکەم دەکاتە دوو سەد و پەنجا. هیوادارم ئەو ڤیدیۆیانە هەموو شوێنی خۆی بگرێ ئیسفادەی زۆر زۆر باشی لێ بکەن چونکە ئەو ڤیدیۆیانە زۆر بە قورسی دروست کراون بەهۆی کەمی کاتەوە زۆربەی ڤیدیۆکان لە سەعات یەک و دوو سێی شەوێ دروستکراون ئەو ڤیدیۆیان ئێستا سەعات چواری عەسرە دروست دەکەم مەجالێکی زۆر کەم هەبوو بۆی دروستکەم ڕاستەخۆ هەوڵم دا و قۆستمەوە بۆی بتوانم یارمەتیتان بدەم بتوانم بەشێک بم لەنگۆ بتوانم بەشێک بم لەو هەوڵدانێک کە ئەنگۆ لە پێناو بەدەستێنانی دەرەجەی بەرز و سەربەرزکردنی ئایلی خۆتان و سەربەرزکردنی خۆتان و سەربەرزکردنی ئێمەش دەیکەن ئیشەڵا لە دوعای خێر بێ بەشمان مەکەن